O, mae'n gweithio! Okay, na fo, oh. reit, oce. Okay. Wel, oedd yn really exciting ar ôl bod wneud loads o fideos i Parti Ponti, bod fi'n cael cyfle nawr i fod yn rhan o'r uh, prosiect newydd ma. So mae Moondance wedi rhoi cyllid i wneud prosiect i ddathlu cerddoriaeth Gymraeg, a ti eisiau bod y bobl ifanc yn Mentrau Iaith Gonalfa Cynon Taf yn siapio hwnna, a maen nhw'n gallu defnyddio Mei fel maen nhw isio i jyst ymestyn... O fewn rheswm. ...y cerddorol yna. Da ni'n gallu um, dathlu beth da ni wedi wneud o'r blaen gyda Mei Gwynedd yn mynd mewn i ysgolion a'i droi e i brosiect newydd i fod yn cyfansoddi ar-lein? Wel, fydda i, Mei, yn gweithio hefo y disgyblion, yr ysgolion, a dyn efo'r syniad o um, greu can gwreiddiol, a dyn mae'n bwysig i ni bod yr can yma yn sôn am deimladau yr uh, disgyblion, ac um, da ni eisiau cael lot o wahanol fath o ganeuon hefyd, a fydd hyn yn digwydd trwy um, gyfarfodydd bach Zoom, felly um, bydd o'n brofiad newydd a gwahanol, i be' 'dan ni 'di neud yn y gorffennol ond dwi siŵr fod o'n wych. Lleuwen dw i. Dwi'n cyd-lynu'r project yma ac i unrhyw un sy eisiau cymryd rhan yno fo mi gawn nhw gysylltu um, efo ni um, tim at menteriaeth.cymru. Be fedra i wneud i gyd-lynu hwn wan ta? Be yn Trefnu union? ysgolion, ond mae modd defnyddio'r cysylltiadau sydd gen ti'n barod yn yr ysgolion. A mae'r oed, so mae'r oed... Mae'n agored. O ran yr oed... Reit, unrhyw oed ysgol. Ie. Me- be' be' sy'n ideal i chdi Mei? Dwi'm yn siŵr iawn am yr oedran ti fod be' fysa'n gweithio dwi'n meddwl bod fatha persoli- personoliaeth nhw yn ella'n hmm. bwysicach ti ddim yn meddwl? Dwi'n meddwl ella be' fysa'n ideal fysa bod gynnyn nhw ella rhyw syniad o gan ti fod? Ne' ma' pwy bynnag sydd efo syniad can os dwi'n cwpl o chords neu rwbath fel So dwi'n meddwl bod angan rhena i gallu gweithio o- oddi arno fo. T'wod 'dan ni angan fatha cysylltu fo athrawon sy'n nabod y plant sydd yn mynd i fod yn cyfansoddi. Ond da ni eisiau pobl sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth. Ie, dyna beth yw'r perig weithiau efo prosiectau ta hyn, bod yr athrawon jyst yn rhoi yr star pupils i chdi a fatha, reit, mae, mae hi a hi'n gallu canu'n wych, maen nhw'n curo bob steddfod a bla bla bla, ti'n bod? Ond dim dyna, I, I suppose, da ni'n trio werthu na ci, so sy'n ni gallu yeah. fatha trio gwerthu fatha unrhyw fath o ganeuon, ti'n bod? Efo, ella sa caneuon fwy fatha, t'o' rap ne' be' bynnag yn yn gweithio'n rili da ar hwn. Ie. T'mod jyst creu beats am ha- hanner awr cynta a wedyn ma' nw'n gallu meddwl am rwbath i neud drosto fo t'mod so dwi'n meddwl jyst bo' ni'n siŵr bo' ni ddim yn gwerthu fatha ia can roc ne' can t'mod be' dwi feddwl? Unrhyw fath. Ie ma' 'na unigolion sydd yn hoffi cyfansoddi fel unigolion hefyd, yn does, Lleuwen? A Mei. Wel, beth sy'n anodd, dwi'n meddwl, ydy, fatha, pan ti, pan maen nhw'n dechrau, maen nhw'n unawdwyr, really, a, a maen nhw eisiau band i, i gyfeilio iddyn nhw, mwy na ddim byd, ond maen nhw efo'r syniadau hun, ond tysa nhw'n cwrdd mewn band, sa nhw ddim yn focal iawn am eu syniadau hunan, achos fysa nhw'n teimlo fatha, o, oh,

Mm. So, mwy mm, na fysa fo yn real life mewn ffordd. Yeah. Felly, really, Lleuwen, fydde ni'n dibynnu ni ti gael y sgyrsiau yna efo'r bobl cywir yn yr ysgolion, y bobl fydde'n right, symud ymlaen. Dyna, ti jyst yn cefn meddwl fi, jyst gadael o mor agored a jyst trio cael y pobl iawn. A fydden ni hefyd yn dysgu fydden, bob un sesiwn fydden ni'n fel, oce, okay, nath hynna weithio rili da, a nath hyn ddim gweithio mor yeah. dda, neu ti'n bod? Da ni eisiau clywed be mae pobl ifanc eisiau, ac eisiau wneud, a mae hwn yn ffocysu ar, ar gerddoriaeth yn benodol. Y tu hwnt i be mae'r ysgolion yn mynd i dynnu efo'i gilydd, ydyn ni'n gallu rhoi cyfle um, cyffredinol, rhoi fel shout-out cyffredinol i bobl ifanc yn y sir sydd eisiau bod yn rhan o, o, o'r prosiect yma, sydd yn mm. um, creu music i hunain yn barod neu eisiau creu music i hunain, i fod yn cysylltu efo ni i ni weld beth yn bellach allwn ni drefnu a chreu fel rhan o'r prosiect yma. Bydden ni yn gwahodd pobl i gysylltu yn uniongyrchol â ni er mwyn wneud hynna ar y cyfeiriad e-bost tim, sef ty i m, at mentoriaeth.cymru neu mae modd ffonio y swyddfa ar dim 1443 4 dim 7 5 7 dim.